In Nyasaye ma jang'wono kendo manyalo gik moko duto, ma en thuolo kendo odiechieng' makare, mimiyowa mondo wachokre wang' nyimi ka Nyasach Loch kendo walami kwa puonjore wecheni. Ng'wono mari ne mwakwayo ni mondo obed kodwa nikech in Nyasaye maber kendo Nyasaye manyalo gik moko duto. Madwa wacho Nyasach Loch obed kuom teko mari nikech an awuon aonge gi mara. Ka ok imiya ropi maler, Nyasach Loch bende ka ok itelona, Ka ok ibedo kod dhoga kaka niwacho ne Musa ni nibed kod dhoge to gima nyalo wacho onge. Miya akwayo ng'wono nino Nyasach Loch mondo obed koda kaachiel koda oganda mwachokrego ka kwawinjo wachni kuom ng'wono mari e nying Yesu Kristo Ruoth. Uh, bas opak Ruoth. Ang'e ni joma ni chien abet ga samoro chien ka gin gi challenge nikech paro ni the eko miyo samoro ok wawinjre chien kucha. I hope ni joma ni chien uwinja. Praise the Lord. A wasomo kuom jo Ibrania abich kare apar gachiel nyaka apar gang'wen mawacho ni wan gi weche mathoth madwa wachnu kuom Melkizedek to tugo tiendgi tek nikech itu nok. Tinde onego ubed jopuonj mak mana ni pod udwaro joma puonju nonro mag wach Nyasaye. Kar chamo chiemo motegno to chake ma pod udwaro to ng'at macha- mamadho Mana chak kende pod en ng'at ma nyathi makwar ma ok ong'eyo puonj man kuom wach Nyasaye. Joma dongo to chamo chiemo motegno nikech gisepuonjore m- mi ging'eyo pogo gik mabeyo gi gik maricho. Praise the Lord. Jogo masomo nitiere syndrome miluongo ni Peter Pan. Peter Pan en a situation ma Adolescents otamre bedo joma dongo. Waneno ka nitiere iyudo ni ng'ato en 35 years old to pod odak e odgi. Pod odak kod mamane. A 35 year old man Pod odak gi ng'awa? Ya, mano syndrome ma tinde chando vijana masani nikech the upbringing mwamiyogi ok mi ok ok prepare gi so well mondo gidhi gi face the outside world. Koro pod gidak kodwa at 40 years nyako pok odhi tedo bende ok opar or not dating. Praise the Lord. That is Peter Pan syndrome and mano osebedo nyake kanisa. Wan jo Kristo matinde olak gimiluongo ni maturity. Praise the Lord. Ni tinde on- ne wan kod weche mang'eny mondo awachnu kuom Melkizedek to tugo tiendgi tek nikech ang'owa it otimore nade? Nok. That is a condition of immaturity. Gin jo Kristo mar lethargic, yani we don't respond very well to the word of God. Kata mana sani jakom wasemiyo jachien ka odhaw nikech gima nowacho I've been a leader before. Jacob Jarat Dano Samoro Tada Manyale. Ikoni ka ukikelo list, don't also bring a letter. Tiduogi link. Barupe go donyo mna sani okata king. You just say, Rika ukikelo list of uh, anything from the office, but kikitimbi nadi. So nitiere jokristo mar lethargic, yani they don't respond to the word of God. Muma wacho ni itwa nok, ni do tugnwa tiend wechegi to pod itwa timore nade? Nok. Manyiso niya, ok ni ok wawinj wach. Wang'eyo maber from the time mane wadongo, ne nitie kiwinjo awinja kowachni No mere in nenore ni ok iwinj wach to the next thing ming'e ni luwi en ang'owa del. Not ni ok iwinj wach nikech oh, a a iwacho gi- gima owachi ni kichopo kacha to osetimore nade? Oselal. This is the condition ma jo Kristo sani tinde nitie. as a church. Times are so desperate, lakini kanisa to bedo beta beta, ok chalna ni gimoro timore. So that is a condition of maturity. We don't care. Ne wachako maber, para ne mor mane in go ndalo mane wari.

Manyiso ni ok wadew weche mag Nyasaye bende ok wasekawogi ka gima gin gigo manyalo konyo ngimawa. We are not told, ok nyal miwa instruction mwaluw. Mano momiyo koro the right of the Hebrew wacho maber ni ne an kod weche madwa wachonu to koro tie tugo tiendgi tek nikech it nok. Wan bende wan jo-Kristo wasebedo jo-Kristo ma itgi nok. We don't get the word of God clearly. We were excited. Ninayudo mor e ndalo mana kuongo yudo Yesu. We were excited, but where is that excitement? Odhi kanye? That excitement odhi kanye? The fire that burnt ka don't worry, no sim kanye. Hello? No sim kanye. Koso aneno an ema aneno gini kenda. Donge wasebedo jo- joma koro ok dew. True? Hello, true? Wadwa ng'eyo. Last week, wawe, wawe, anajawacho kani ok adwa dhie machon. Wadhi mne, last week nosomnwa muma mane kiyalo ka. One, uh-huh. two. Ne wan ji ariyo kende ang'owa e iye ka. Even the last, the last time mane waaka, muma mane osomnwa wakia. Omiyo kawacho ni wan leta ji kok ariambi, we are not responding to the word of God. Nikech manyiso ni ok ikawo thuolo midog isome to gima oyal cha, koro only two people. Emanoka, emanoage, mume manotim nade? Okay, maybe last week is too far. Nikech tinde wan jo Kristo, wan digital nyaka parnwa. Kawuono gokinyi, ng'ato onyisa muma mosomo. Today in the morning, nikech last week wayudo kabor, dong we also will gi last week. Koro kawuono to pod wi ok nyal wilo. Today, just give me the, the verse you read. Don't paraphrase it. So wache moki, just say it kaka ne en. You see, only one person. So how many of us? So nineno. So this there's a condition emomiyo ni de wad wacho nu weche gi to tugo tiend gi tek nikech ang'owa itu nok. Gima kelo immaturity in Christianity. Kata gimomiyo wabedo ni ok wadwa dongo. Dongruok otamowa. Verse 12 wacho maber ni tinde onego ubed ang'owa? Tinde onego wabed? Ok wadwa wacho ka. Dongo wasome, koso an masome marach. Verse 12 ochako wacho nang'o? Tinde onego ubed? To keto koma, wawe koma ka. Tinde onego ubed ang'owa? unproductive days ni tinde onego ubed jopuonj manyiso ni wan jokristo mosebedo e wach nyasaye ka mosepuonj wachno endo ma koro bende onego puonj jomoko but what we do wan wawegi ok wanyal puonjo ji we are unproductive Owacho maber ni joma joma joma madho chak gin ka nyithindo matimre nade makwar. The only condition mama mine nika parents are here. Omiwa ni breastfeeding and how many years? A maximum of how many? Dong that is the recommended. To koro nyathi mabedo breastfed at 10 years ni en mane? Start picturing yourself. Tinde onego ubed? Are we? Wan jopuonj. Hello? Wan jopuonj. Donge koro waneno ka nitie kama koro immaturity chako betie. Yaani dongo tamowa nikech after two years kapod breastfeed nyathi, three years pod en na breastfeeding, five years pod en ang'owa breastfeeding. There's something wrong with that child. And if you are not in iwuon ka ok in careful to ibro inyaka idhi kata mana hospital. Mipenji ni to nyathina ni en ang'o marach kode? As Christians wan bende Nitiere, nitiere jomoko ma kata kichungo nolem kaendi to they don't know where to start. Praise the Lord. Opak Nyasaye. Nitie joma kapo ni ichungo kaendi ni mondo olem to ok ginyal. Kinyise nobi otelo, a ah, mano to ok anyal. Somo bende kimiye mana ni tinde onego ubed jopuonj. So that is unproductive days. Manyiso ni wasebedo dialo mosekalo kate gik mosepuonjwa ka ok osedonje kit ngimawa bende ok osebedonwa gimoro. Koro kar bedo wabed jopuonj to muma dhi mbele ka wacho maber ni pod wadwaro mana ng'ama puonjowa kendo. To pod udwaro mana ng'ama puonjou nonro mar wach Nyasaye. Unheated doctrine onego bed ni puonji tibende ipuonjo jomoko lakini koro kar bedo japuonj to in ema pod itimi nade ipuonji so you know we cannot move lem dholuo cannot go ahead ok wanyal dhi mbele nikech one step one every other time Praise the Lord. Kiyudo ka kudonje klas achiel to onego bed ni higa manyien udonje klas ariyo but japuonj wacho ni jo klas achiel gi they can still not go to class 2 nikech pok giromo. Ang'o ma wabiro pari go kaka jakristo ni nitimonwa gang'o? Ya, donge? Koro kwadhi mbele wayudo niya, The other thing is unhealthy diet. Tikar mondo ugine pod udwaro mana ng'owa, pod udwaro mana chak kar chamo chiemo motegno. Awa sewacho maber ni nyathi bedo breastfed up to a certain point manyiso niya ok wanyal dhodho nyathi kata joma mine it is abnormal mondo idhodha 10 year old koro watem wuondre ni wan jokristo mosebet e lem dholuo ka for over 10 years Yet ok wanyal puonjore, ok wanyal puonjo, ok wanyal somo muma, ok wanyal timo ang'o. Over 10 years we are still looking for milk, breast milk. Mi di nyathi ma jahigni apar usenene madhoth. Eh? Pok uneno to we are here. Dong wan. Who are we? We are 10 year old, more than 10 years old, mapod timore nade? Dwaro breast milk. Ikino in ipodi to you are the one, in ema wuoyo kuomi. Praise the Lord. It is you mawuoyo kuome. We have been in them Luo long enough. Ndalo injili koro chopo. This we are going to be half. Pesa injili cha koro wachne tek koro wabede ang'owa bede udi. Wabro rito ndalo morumo to bende watimore nade? Waduogo bende kok oter injili thuru to an tinde lema lema kanya ming'a to thurwa bende ok giteri ang'owa. Koro miyo wayudo ni wan kod unhealthy diet nikech kapod wabedo breastfed at 10 years, at 15 years, then there's a problem in our growth. Koro mane ma nyaka warang ni to wanyalo loso kanyo nade kaka Jokristo. Wanyalo puonjore nade nikech ok wang'eyo gima ne the writer of the Hebrew dwaro wacho. ma that part obedo omitted in the Bible to today it is still the same. Pod wayudo ka injili nitiere kuonde morem to orem nikech in kod an. Opak Ruoth. Orem nikech in kod an. Tunawacho ni Peter Pan syndrome en ni a young person, a, an adult, a, a, an adolescent otamre bedo an adult, yani otamre bedo responsible. Koro ok onyal timo gik moko kaka onego tim. Is the same way ma wan Christians kata mana jolem dhuluo ka nitiere gik monego watim to ok wanyal timogi. Praise the Lord. Kaja wach kaendi ni wachak wer namba ochiko. This is a song that we all know. Pod irito jatelo ma nyaka ang' timre nade? Chaki. Nyose wach dwa dwa tero ijili, ijili biro ter. Ting'eni nitie jomoko ma gin we gin gi wegi ema gilal gin e iye kato gilalga tigologi gidhi manyo jok moko ma bende olal koro akia ni ng'ano midhi yudi they themselves gilal ng'ani onge kod jaware dhod chunye kata dichiel yesu mane oluongo mokwongo cha norumo gi kanyo to wuok odhi manyo joma olal to ibende otimore nade olal emomiyo koro wadwa kuongo wamanyi kawuono mondo kik ibed ni duogo e kund rombe owach ni rombo achiel idhi many tiwe piero chiko gochiko kanye e kul wadwa manyi mondo kochopo sa injili kik mondo kwatero injili kucho to wawinja different report praise the lord wadwa ni kwatero injili dala kucho tiduogo ni dhano timore nade oyudo kwo They don't get saved nikech in iwuon inyiso ji yo ma pok itimori nade, pok iluwo. Wach Nyasaye en pala mang'olo koni kod koni. To kok sama ong'ola tibedo timre nade? To kang'oligo nyakonchiel. True or false? Opak Ruoth. Ni tinde onego wabed jopuonj. to pod wadwaro joma timre nade koro ka wendo odonjo mowar ka kawuono idwa puonje nade to in wuon ikia yo monego iluw how are you going to teach that person idwa konyo ng'ani nade praise the lord wadwa konyo ng'ani nade nikech an awuon Mumba somo ka be, bende somo samoro ing'e ni jasomo somo tiwinjo to bas okalo gi kanyo if we can't remember what we read in the morning mano manyiso nitiere only one scenario ni mumo ka ji mang'eny ok osomo mumbgi kaendi gokinyi by a show of hands kik wariambe nyim nyasaye tusidanganyane ng'ama osomo mumbe gokinyi kaka wuono aseyudo only ji adek you see and these are christians mong'e ni biro lem dholuo kawuono half of them ok osomo muma Zaburi abich kar adek wacho maber ni in the morning oh God you hear my voice and I wait in expectation. Ni kokinyi kokinyi winjo ang'owa duonda tabedo gi geno. Oh winjo duondi. Warie kanye? Lemo to walemo. To Yesu be wacho na maber ni ok tem luonga ni ruoth ruoth notimne nade? Opak ruoth. Ni ok tete ok duto maluonga ni ruoth ruoth notim ang'owa. So where are you? Which side are you? Ichung' kon mane? We are talking about mature Christian. Are you immature koso in mature? Onge ing'eni wach Nyasaye ka kawuono gimo mondo apar gi niya kata mondo awachni ni onge ga middle ground. King'ich to ang'owa ti to kiliet but ka in kimor mor to Nyasaye timi nadi? You know cold water refreshes. Sani endi ma piny ng'ich you only need some hot beverage, don't you? Not something goro mamor mor. Eh? Vijana wacho ni eh, hiyo ni yak eh? Donge kiyudo wiko ah, that's yak. Ka piny liet you need something eh? refreshing, very cold. In ngano kata in ogolo ok inyal bedo ariyo, ok inyal bedo ni in ikia gima in. So immaturity. Koro wachak rango ni to ah, why are we not growing? In iwuon ing'eyo gima timi nade mamiyo ok igrow. Timo statistic kata nyoro nya yalo ne grup moro ma bende gima yudo ni gimoro biro ni thap ki joka ma were dakuwa dakwere wach Nyasaye ka thap ki yawa de machui machuri dakwere wach Nyasaye ka thap ki see this house could be a change thap ki kadhi bayo mama kata kuon sana ok tedi eh gimoro lobiro ne jaluo ni thap ki yawa owe jawa kosa riambo wamama haleluya amen gini nobiro yawa de wahero wach nyasaye kamano if not for it we could see a change remember the threshold mane nyasaye oketo ne sodom and gomora ni koyudo ji adiwa to pinyno ok tim nade are we five manyalo chung' ka makoro nyasaye koni no lem dholuoda still not destroy it Who can stand today and say ni ato kanya nyalo chung'? That gap anyalo rome. Who? En ng'a? ni ng'ama mama nyiso nyathine ni uh, wuodu mako thagi to bi dago daka koro iwuok e odi that is what we are doing immature christians

Nikech ang'eyo ni samoro ibiro koni koro wach ahinya mondo owewa wan bende watim ang'o? We need to go home. Koro kaka onego wadongi kata gik manyalo yeah? exposure to teachings that go beyond the basics. Yani wabed gi puonj mokalo mane wachakogo kapod watindo. Pod ok onego bed ni puonji kaka jakristo ja wuotho. Ji adi ma pod kia kaka jokristo wuotho? Halo, Jakristo ok lew e lemo. Lemo chakore sa oboro to ibiro sa apar. Hmm? Dana ne wachoga ni kiyudo kosewache yie kanisa to onge gima idhi omo ang'owa. Puonj ma wabedogo koro nyaka wabed gi puonj motegno, puonj mamiyo niya wanyalo wuok to, to one level to the, to the next level. They will grow from glory one glory to the other. But are we growing from one glory to the other? Are we? Are we better than Lemdhuluo of 10 years ago? Alo? Wasebede maber moingo joma ne ni ka higni apar mokalo. Wakia. Huh?
We are not better than them. They are better than us. Then we, we, we, so wawuog e puonj moko mok nyal konyowa. Wawuog e puonj mok nyal konyowa. Praise the Lord. We carry our Bibles every day. Tigende gima timre niya, tinde as the more we become digital, muma nitie nyaka mar audio, you just download it on your phone. Karibu jika teni gi smartphone. Lakini smartphone ni Instagram ema opong'e gi a lot of pictures. Facebook ema kichiewo tikwongo idhi imanyo. ya ing'i jaya ni use miringi winjo ni josiasa nowacho ang'o politics will go but the word of god ni wach nyasaye to timore nade neno litasimama neno simama

To wach Nyasaye to siko. Ang'o ma koro monowa mondo wakal puonj moko matindo tindo? Ang'o ma monowa kalo weche manono mondo wachak dwaro machua teaching mondo koro wabende wabed jang'owa jopuonj? nikech waduto onego bed ni watimore nade wadongo ok de ber ka jomoko ara her to jomoko ni chien to nwachako kamoro achiel nyaka koro wanyis bede koro wadwar wabed gi ranyisi ni wadongo kuom kristo Ing'e lineup mar Arsenal from goalkeeper to nyaka ng'ama nie reserve. Manchester United ing'eyo nyaka coaches mosebete. Lakini kopenji memory verse achiel, kopenji memory verse achiel to mano nyoni ukwach. Kwani in tiji nonoga ji ka. Don't judge. Donge mano e gima Jokristo tinde ponde? Don't do what? Lakini weche duto mawuok kuom Nyasaye ipuonjogo kuom bedo maber kuom puonjo gi rieyo gi kwe kwero. Wadwa rie isadi. We are not judging you. We just want to know. Nikech kata mana jok ming'eyo line up gigo. Iwinjo, tap ki ming'eyo all the actors, nyaka ing'e all the, the, the, the, the scenes ma gise act ka. ya gin bende giketo mana bidi e gima gitimo. Ito mari niendi ok iket e bidi, tidwa ni odhi mbele. Opak Ruoth eh? idwa ni odhi mbele. An abiro keyo to ka ji doyo to in koyo ng'ich itimori nade? Idolori onget. You want to idwa keyo. Be kare adier yawa? Opak Ruoth. Be kare adier? Ok inyal sustain the Holy Spirit kichiemo Januari to December, Januari to December. Dwe ma koro wadhi tiyo kod kende, how many have fasted? How many have fasted? Jakom negi, half, not even a quarter. Koro mano to wadhi kanye? Ne jochiende to koso oh maybe maybe uh, wadoga paraphrase jok modak maber eri because you know when you don't fast there's no problem in your house jok modak maber eri ka gionge aya jok machandore man ga chiedh nade gimoro nitie marach e ngimane ere ka They are not there. Ah, where are we? Okiwinj maber chandruok boki. Where are you? Huh? Wan kanye? Huh? I survive on what? You give me that. Nyisa gina benda chak survive nikech adier samoro tweyo no chanda nikech idhi kamoro ma chieng' moro atweyo koka ng'ato luonga meeting Java. Onyisa ni take what you want. Koro ing'ana koni atem kata piem ok adwa modho. Tell me, then I can do it. It can be very simple. Praise the Lord. Maninyami wayo mayot. But then we find that it is not the easy way out. ni jochiendegi ni kutweyo mano manyiso ni kristo nong'e ni nyaka watwe kutweyo to kik uchal ka joka ma jowa wang'gi donge Kar wan watweyo kinde mage? Ndalo let kende. Ha? Ndalo lent to be ok itwe ni an an an an akwero mana gweno. To the last time mane chame gweno was Christmas. Koro lent ka midwa kwere gweno you don't even buy onge ga budget ni. Ere kaka ikwero gima onge budget ni? Praise, ere kaka idwa kwero gini? Eh, just tell me, ere kaka idwa kwero gima onge budget ni? Ni an gwene ma gwene ma ok acham. So that you can eat every other thing. An gwene ma kwero land. Hey, joka maya, ondik kanye. Yesu nolom na jachien gondiki. Abende loya uru gondiki ni a ah, ne gweno ne minyalo weyo kata rech. Uchumi tinde tek ma rech ma dicham en samoro omena. Koro ing'e ni in ngege cha ni an an an tilapia ne ma tinde len to keta ni kik atimra nade? Kik acham. We give excuses. Praise the Lord. Kata kete mane wall ka ji ofast. Aa, mago gik jakom. Chalo kore en ok en jakom en mama ni bedo ero thago ji. Mama ni bedo ero olo ji gi fasting to koro wuok go kure. It is biblical. It is written. Ni magi golo ri- gi riyo gang'owa. Lamo gang'owa. Pok jachien odonjo e odi maber. Chieng' modonjo maber. to ning'e ka kiriyo kech. Some of us ong'eyo gima en and that's why we are fasting. To emomiyo pod wangima. Ni donguru kuom kung'eyo ng'ano, mano e gima Petro puonjowa. And in, eh, kuom Petro ema muma nowacho, Yesu nowacho maber nang'owa, in you I will build my church and the gates of hell will not prevail against you. To en makoro wacho ni donguru kuom kung'eyo ng'a? Kristo. Donguru kung'eyo Kristo. Kare wadwa dongo kwatieko to wacho ni mondo wang'e gik mabeyo gi maricho hmm? donge tujue mabaya jokristo masani wakia pogo ber gi rach wakia pogo ber gi rach Mag Kaisari ming'a tama wadwa timo richo donge? Alo, sama koro wadwa dok e piny mag Kaisari ming'a wawacho wacho dong' mane mwawachoga Sama wadodoro ke piny to mak Kaisari ming'a mondo watim richo. Koro wadwa wadwa gine ne nikech owach ni jodala ni te nyaka madh manyasi ko kamano to liel biro duoge dala ka. Mani ng'e ni koro ng'ama onge gi Nyasaye koro wuoyo. Bas koro idwa madho manyasi koni oyo. Yesu be nok obiro tieko chike. Nobiro timo ang'o? Nobiro chopogi. We quote the Bible. Me dogi quote dogi soma nikech ing'e ni muma ok isomga. Can we read the Bible very clearly? Koro wakia pogo maber gi marach. En ng'ama nyalo chung' mawach ni no, kata nyuol oramo, kata jodala wuora oramo ikono mera, an to nasepogora kodu. I'm not in that. Dong' tinde wadonje te. Ndalo mane wadongo jatuku te kaliel notimore to nwang'eyo. Der changu ne ok gitimre nade? Ok ne gicham. kata giriyo kech to giiko to giriyo kech to gidhi kuma gidhiye nikech dher chango nwang'e gima ne timorega ka nyuol obet e tok dala kachacha runge ma yware koro ka ng'ato osego moko ji makre amen magore pinye ka ang' ogol dhiang' koro ne gikoni mosetimie kamano mano endo gima kata gweth mar nyasaye otimore nade in tiji donjo to ikia kata mana gima noti ikia kata ring'ono kaka nochinji Ichako mna gorie kotoyo gwagi endi Nyasaye nosegwedho chiemo. True or false? Ok wang'e pogo maber gang'owa. That is what the Bible is saying. Onego ing'e pogo. You should know as a Christian you should know ni ka to koro ok onego adhiye. This is no this is a, be, a, a, a no go zone. simbewa mwating'o gi endi yawe simb ng'ato mondo ine ng'ato miye simbe mineno koketie password baketi ke yawe to iparo ng'ani rucho gimoro e tiyo karo oket pattern ma kata en owuon samoro rwenye kaka otimre nade to kidhi yaw simno endo I don't know that person. To donge lem dholuo kaendi e, e wallwa ka donge ng'ato oseoro nudes. When do they send nudes? They are sending nudes to their lovers. Awinjo gigi e radio station. When you send your nude to this group, what exactly are you thinking? Okia kata ng'ama nikech jachien osepagawa in makoro ikia kata gimitimo. You send your nudes to us. Ibiri ang'owa? Lem dholuo to pod ioro ang'o? Koso wakia nudes. Koro ing'e ni gineno, they are very innocent. Wakia nudes. Huh? So when we see such things, we know. That is just, we know gima timore.

Mane kama koro wachopi, mane koro kama wachopi. Puonj magalagala. I'm reading the last one and walemo wabet piwa mondo wadhi mbele. Ang'e ni nitiere gik mang'eny monego watim nikech dera ile mawuoyo kato kata koth gowa. Dera ila kodinga mawuoyo ka Donge waneno Kakamega ka Raila wuoyo koth goji to dhano bet abet ok dhi. Ipenjo to jogi what is happening? To ni wan to sani endi nitie ng'ama oselewo ka. En obiro ka lakini osetimore nade? Oselewo. Oselewo man bende alewega. Otiek pia gol sadaka timra nade? Adhiyo. But wherever two or three are gathered, you just go. Ang'e ni jogi e, to ang' nodong' ka. Wherever two or three are gathered, we are in the name of Jesus. We all one pod one ka. So if you are in a hurry, Kanyaga ingi. Praise the Lord. Alot ni makethore no dhi okethre aketha ang' wan- wato wan kuom Nyasaye. Yumba yumba kopuonji kama to in bende koro ooyo nye- ooyo ooyo gi gima mondo ing'e ni kama ineno ni kata mana juokego Nyasaye ema miyogi ang'owa ema miyogi rieko in bende dhi adhiya kanyo kitimo marach ok idhi ne ok idhi gide ne ibiro miyi belo tinang'o to wach to timore nade wach bedo makare kiny idok ibedo ni lemo nipuonj so gima ukore to tago you know eh, ineno kaka yie timorena you go back and forth back back inegi kaka iwuok e lem dholuo ka bas irie kamoro Ka in mpango wa kando mar ng'ato, ni in ng'ato chulo ni ot ka, kone Nyasaye ni Nyasaye, silver and gold are yours, ng'ato ok chak chul na ot. Adwa lami gi chunya te, adwa lami gi pacha te, adwa lami gi riekona te. Mano e gima rapar mar chik owacho. Tibiro yudo ka koro odno ok nochako chulni, landlord be ok nochako lorni dhoot in the name of Jesus. Praise the Lord. In miketo rie puonj manono ni a jogi wan ma nyaka wakonygi. Who gave you that mandate? Ni kikonyo ng'ato to nyaka ichode, ni kichulo ne ot. That is not the teaching in the Bible. Kikonyo to kony gi chuny maler. Kel pesa ne jakom kania. Ma miyo ng'ama dwa chulo ng'ama onge gi rent ochulne without even being known anonymously. Ai tibro yudo ka Nyasaye gwedhi. Praise the Lord. Gima kora chamo chiwo kik kora chich timre nade? Praise the Lord. Ni puonj manono timowa nade? Itwe irisi dungu ni no ala Nairobi ka ok lok gi wich nono. Puonj manono tagowa donge uko wato timowa nade? Ohala ok lok nono nyar wegi kae ni kimondo to nyaka itim kama eka bang' customers nobi. My friend, puonj manono. That is what is making us immature. Nikech koro ok wadwa winjo muma, kiwinjo muma nikech ing'eyo, ing'e gima in go. Praise the Lord. Ing'e gima in go. To wachak bedo mature Christians. Wadwa lamo Nyasaye. Ing'e gima omiyo ok in mature. Praise the Lord. Ing'e kama okisewuotho ne lemb dholuo maber, wachalo football team ma ka namba apar gachiel ok lo to kata jagol tiyo matek to ang' nyaka koro onge gima wadhigo. Praise the Lord. Ka namba auchiel ok nyal mako pap maber, you know what are you playing here? In role mane midwa play ka? Oda lamo Nyasaye and if you're there you just feel ni nitiere wach moro ma nyaka walamie kodi Nyasaye. Ma e thuolo maber mondo walamie kodi Nyasaye. Mondo wachne kik odog ire ma ok otiyo tije. Ng'wono mare mondo odhi oromwa chutho. Nyasaye mangima wabiro iri kwang'eyo ni in ema inyalo. Akawo wandugu gi wadada gi aketo e lweti Nyasach loch nikech ata onge gima damigi to ng'wono mari ema singonegi Nyasaye. Muma wacho ni mondo wadong kuomi kendo wamed ng'eyi Nyasaye. Bende onge ng'ano ma nokwayi eh, mkate timiyo kidi, bende ng'ama nokwayi rech timiyo thuol. Gisekwayi Nyasaye, omiyo ang'eyo kendo an kod yie Nyasach Loch ni ndedo nyaka wayudi Nyasaye ni wachni ochopo kare kendo Nyasach Loch nitie gima itimo odiechieng' ma kawuono. Magi duto walamo kuom ng'wono mari e nying Yesu Kristo Ruoth.